Wel ia. Diolch o galon am gael ni draw. Croeso. Yym, o'n i 'di meddwl cychwyn trwy gofyn os fysa chdi'n hapus i rannu dy brofiad efo ni? Yndw, dwi'n hapus. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i godi ymwybyddiaeth, felly dwi'n fwy na bodlon siarad. Yym, nes i gael diagnosis o ganser y fron yn mis Tachwedd 2023. O'n i'n 46 oed. Mi ddoth o yn sioc enfawr a yym ch'mod t'mo' nesh i... O'dd o'n daith a hannar nesh i fynd arni hi a fel ma' pob person sy'n ca'l diagnosis o unryw fath o ganser yym ond mi nesh i ga'l y diagnosis a wedyn mi fuodd raid i fi fynd drw broses o ga'l mastectomy Ac wedyn mi oedd raid i mi hefyd gael cemotherapi. A wedyn mi ges i gyfnod yy tan mis Mehefin, llynedd, felly Mehefin 2024, nes i gwblhau y cwrs yna. Wrth gwrs, wt ti 'di bod yn ran mor bwysig o stori Lowri ar Rownd a Rownd. Yym, 'sa chdi'n meindio egluro i ni sut ddes di mewn cysylltiad efo Rownd a Rownd i rannu dy brofiad di? Wel, yy, ma' gennai ffrind, Nia Gwawr, a ma' hi'n ffrindia hefo Christy, sydd yn gweithio ar Rownd a Rownd. Yn sgwennu, wrth gwrs.
Yn sgwennu, ia.
A wedyn, mi nesh i ga'l e-bost gen Christy yn deud bod Nia wedi cysylltu efo i yn deud bysa, dwi siŵr byswn i yn fodlon siarad, oddan nhw'n chwilio am rywun, o be' nesh i ddallt, i fedru dilyn profiad rywun a gwirio y petha, ch'mod, sy ddim yn betha ma' fysa'r ysgrifenwyr yn gwbod amdanyn nhw, oni bai bo' nhw yn gwirio hefo rywun. A nes i ddeud Christy bo fi'n fwy na bodlon gneud a 'dyn fi yn neu' lot o gwestiyna ar y dechra, llwyth o gwestiyna i atab yym a nes i atab nw i gyd iddi hi a roi gwbod iddi be' o'n i 'di bod drwyddo fo. A wedyn ia nath Christy wedyn yy basio fo mlaen i bobol eryll a ma' nw 'di bod mewn cyswllt, mi ddothon ni am dro ar y set. a trafod hefo pobl gwallt a colur. Ia. Yy a nesh i cyfarfod chdi ar y set. Do. Yym a nath 'yn merch i dlwysa ga'l dod hefo ni wedyn gathon ni diwrnod gwych yy rownd y set yn yn cyfarfod powb. Yy a wedyn ia 'dan ni 'di edrych ar chydig o olygfeydd dwi 'di gwirio chydig ar y golygfeydd ag yym deud os o'n i'n o- yy o'r farn bod angen addasu rywfaint arnyn nhw. Ia. Wedyn ma' 'di bod yn ddiddorol iawn a dwi falch iawn o helpu, mae hynny'n bwysig i mi a yym ia o'n i o'n i'n falch o gallu gneud hynny. O 'dan ni 'dan ni mor werthfawrogol ohonoch chdi bo' chdi'n fodlon rhannu dy brofiad efo ni. Mae o mor bwysig dydi? Jyst i neud yn siŵr bod pwnc fel hyn a profiad fel hyn yn ca'l 'i yn ca'l 'i gyfleu yn y ffor mwya cywir posib. Yndi, t'mo' ma' ma' stori pawb yn wahanol, dwi me'wl ma' dyna sy'n bwysig, t'mo' fi jyst yn stori di fel Lowri yn wahanol i'n stori i fi, ond mae o'n bwysig bod 'na rei petha' o fewn profiad meddygol a petha' felly yn yn bwysig, ag efo rwbeth fatha canser, hefo rhywbeth fel chemotherapi, mae profiad pawb yn wahanol. Yndi, wrth gwrs, yndi, yndi, ma'n ma'n amrywio lot, yn dydi? Yndi, yndi, a t'mod, yym, dwi'n cyfri fy nhun yn lwcus achos nesh i ddim o bosib fynd drw'r dioddefaint o golli ngwallt i gyd... Ia. ...a yym fish i'n lwcus i gadw rywfaint ohono fo, yym, a rw betha bach felly, 'w'rach bod, ma' raid i ni gofio bod prawf- profiad pawb yn wahanol 'de? M-hm. Ag o ran y meddyginiaeth fish i'n eitha lwcus i i fedru cario mlaen efo mywyd wythnosa gwael. Ia, wrth gwrs.
Ond mi nesh i fedru gneud mwy nag o'n i di ddisgwyl. A yym dwi me'wl bod hi'n bwysig bod rownd a rownd yn portreadu petha fel hyn achos bywyd go iawn ydi o. Wrth gwrs, ia. Ma' mhlant i di goro mynd drw hyn a ma' mhlant i'n gwylio rownd a rownd. Reit. Ma'n rhieni fi di bod drw hyn hefo fi. Yym ma' mor i wedi a 'dan ni gyd yn gwylio rownd a rownd. Ma' mam a y ferch y ffans mwya dwi meddwl sy 'na. Wedyn yym ia dwi m- dwi me'wl bod 'i'n bwysig achos ma'n bwysig portreadu stori'n gywir a yym cymyd parch at y ffaith bod pobol yn mynd y drw hyn. Wrth gwrs ia a'r parch yna sy mor bwysig. Ia a do'n i'n falch iawn bo' n'w 'di dod a 'di gwirio'r s- gwirio hefo fi gymaint. Ia. Dwi'n me'wl bod o'n beth da 'lly. A ma ma mor gret bo chdi di bod yna i ddeud yy dwi'm yn siŵr os fysa fo'n gweithio fel 'na ne a i chdi odd di deud yym yn ystod y golygfeydd cimo bysa gwallt Lowri yn edrych yn wlyb Ie. oherwydd bod yr conditioner a bod o'n wlyb bod o'n y cold cap Ie. y petha bach yna sy'n sy'n rili pwysig 'de. Ia 'na chdi ia do nes i sôn am hynny yym achos odd i'n ganol gaeaf na fi'n ca'l cimo therapi felly o- o'n i'n cychwyn y fis Chwefror ag yr Ie. Y diwrnod cynta 'na nesh i ga'l bach o sioc yn dod o 'na pan ngwallt i'n socian ac odd i'n oer tu allan a bo' ni angan het. Felly pan nesh i fynd am yr awyr o' gennai het yn fy mhen yn dod o 'na yy er mwyn cadw mhen yn gynas 'lly achos o' 'ne rew ar 'y mhen i. Reit. Yn dod o 'na yy t'mod dw- ma'n mae o'n rhewi dy ben di 'lly. Ia. Wedyn yy ia so fel hwnna'n un atgof sgenna i a 'dyn pan o'n i'n darllen y sgript yy nath hwnna ddod i fi'n syth t'mod meddwl o Ia, by' rai' fi gofio deud hynny 'lly, achos... Ia, na, na, ma' mor bwysig bo' chdi wedi, achos yr manylion bach yna sydd yn sydd yn gneud rhywbeth yn fwy real 'de, a sy'n gneud rhywbeth yn fwy gonest. Ia, ac y petha bach 'na 'di bobl ddim yn gwbod amdanyn nhw, dyna 'di o de, ti'n gwbod, ma' heini'n bwysig hefyd 'lly dydyn? Ia, yndi. Yym. a petha fel y gwallt t'mod fatha fel o'n i'n shedio o'n i o'n i dwi dwi 'di rhannu fideos... M-hm. ...dwi 'di greu yym nesh i nesh i ryw fath o ffeindio bod bo' fi angen ffeindio ryw fath o gofnodi a ma' gen i ryw obsesiwn bach creu fideos wedyn yym nesh i greu fideos a dwi 'di rhannu rheiny fel bo' n'w o gymorth jyst i roid ryw fath o syniad o sut o'n i mewn ffordd... Da iawn. ...ynde yn ystod y drinieth. Falle bod yn gwestiwn gwirion, ond nes, nes di ffeindio fo'n anodd i ail-fyw hwnna i gyd?
Dw i ddim yn ffeindio fo'n anodd. Ma' 'na lot o bobl yn. Ma' 'na rei pobl sydd ddim isio siarad o gwbl am y peth. Ia, ia. Dw i'n ffeindio fo reit cathartic i... Reit. ...siarad am y peth a yym Dwi'n meddwl oedd o'n bwysig i fi edrych ymlaen i'r dyfodol, ond dwi hefyd yn un sydd yn licio gweld faint dwi 'di symud ymlaen os lici di. Wrth gwrs, ia. Ac yym pan dwi yn sbio nôl ar luniau ac ar fideos ac ar pethau dwi 'di 'neud, dwi yn cofio am yr t'od y petha anhygoel 'ma nes i oro mynd drwddo fo, a pa mor gry dw i. Wrth gwrs. Ma' hwnna yn un peth dwi reit falch ohono fi'n hun, t'mo'. Ia. Nes i neud 'y ngora' glas i gadw'n gry i 'nheulu fi, yym, i fi'n hun, a o'n i benderfynol iawn bod hwn ddim yn mynd i olygu bod 'y mywyd i'n dod i stop yn gyfan gwbl. Ie. Yym, dydi pawb ddim 'r un fath, ma' 'na rei bobl sy'n mynd i fod yn flinedig, ofnadwy, methu mynd o'u tai, ond o'n i'n benderfynol iawn bod yr peth 'ma o'dd yn rheoli mywyd i am gyfnod, ac o'n i'n flin iawn fod o'n rheoli mywyd i, ac yn dod â pethau i stop, o'n i'n Dynas brysur iawn, o' gennai swydd newydd, o' gennai deulu prysur, ti'n gwybod, bywyd prysur. Plant. Ia, plant, tibod, yn eu harddegau. Ia. Yym, oedd yn gwneud i arholiad TGAU, ti'n gwybod, oedd yn her, achos o'n i ddim eisiau ddim byd dod ar draws hynny, ac felly oedd rhaid i fi fod yn gry, ac oedd rhaid i fi ddal yn hun at i- at i- at yn gilydd, a t'mod, dal i fynd 'de. A mi o'dd codi a mynd am dro a codi a gwisgo yn smart a gwisgo colur a petha fel 'a'n bwysig i fi achos o'n i 'tha dwi yn ddim yn mynd i gadal i hwn goncro fi. Ie. Dwi dal yn mynd i fod yn fi. Wrth gwrs, ie.
Gennai ofn colli fi. Na, wrth gwrs, ie. Yym. Ie.
a bo' fi ddim yn y person ydw i 'lly, achos dwi'n berson reit siaradus... Ia. ...licio bod efo pobol a yym...
Ti'm isio colli hynny. Na, ac o'n i ofn mawr bo' fi ddim yn mynd i weld pobol, bo' fi'n mynd i fod yn 'y ngwely am chwe mis yn sâl, ti'n gwbod, o- o'dd yr ofn mawr 'na ar y dechra 'n anhygoel. Ia, ma' teimlo'n flin am rwbath, ma'n gallu bod yn emosiwn reit bwerus dydi? Yndi, o'n i'n flin iawn. Bod o'n gyrru chdi'n dy flaen O'n. Ond oedd rhaid i fi, fatha ti'n deud, oedd rhaid i fi ffeindio ffordd i... O'n i'm yn medru jyst ista 'na a bod yn flin. Ia, wrth gwrs. Oedd rhaid i fi ffeindio rhywbeth i wneud efo hwnna. Ia. Yym, a wedyn, wnes i drio droi o'n rywbeth positif a deud, 'Reit, dwi'n mynd i roi egni i fewn i wneud pethau positif... Ia, wrth gwrs. ...yn ystod yr amser ofnadwy 'ma. Ia. Yym. A dyna nes i neud, a ma' 'na lot o bobl wedi 'nhynnu fi i fyny ar hyd y ffordd. Dwi'n lwcus o'n ngŵr, dwi'n lwcus o'n mhlant, dwi'n lwcus o'n rhieni, dwi'n lwcus iawn o'n ffrindia', a dwi'n lwcus iawn o bobl dwi heb weld ers blynyddoedd, ond nath gysylltu hefo fi achos bo' nhw 'di bod yn mynd drwy'r un peth. Reit, ie wrth gwrs.
Yy o' gynna i ffrind Helen O'n i ffrindia fo i yn 1989 oedd y tro dwetha i fi siarad efo i yn Wrecsam. Naci. A aru hi gysylltu. Blwyddyn efengach na fi a di bod drwddi. Ma ma i mham hi a mam yn ffrindia wedyn. Reit. Mi oedd Helen yn help mawr i mi yn gyrru petha i mi. Yym ffrind arall o coleg Lowri a fuodd hi drwddi ddeg mlynadd yn ôl ag O'n i mor ddiolchgar o negeseuon Lowri, achos er ma gyra gyrru negeseuon bach ar WhatsApp odd i, voice message, o'n i licio gyrru voice message, ond odden nhw'n rei reit pwerus. Ia. Nia, ma hyn yn doable! odd i, dwi'n cofio i ddeud yn y voice ma fe'n doable! Ag o'n, dwi'n cofio meddwl, oce Lowri, os ti'n de- os ti'n deud bod o'n doable, mae o'n doable. Wedyn, ma ma gyrru'r negeseuon ma yym, yn bwysig, ti'n gwybod, i bobl pan maen nhw yn mynd drwyddo fo. Nath o, nath o'n helpu fi a hodi mi a ddal i mi, a yn cadw fi fynd, de. Ydy jyst cysylltu mewn ffordd bach yn rhywbeth fysa chdi'n awgrymu neu'n argymell i rywun i wneud i helpu ffrind neu rywun yn y teulu sydd yn mynd drwy cancr? Yndi, dwi'n meddwl bod, bod, mae o'n anodd cysylltu a dyna un peth, timod, mae'n anodd gwybod, dwi wedi cael rhai ffrindiau'n dweud do'n i'm yn siŵr iawn os o'n i'n deud y peth iawn. Yym, dwi'n math o berson, fedri di ddeud rhywbeth a dwi ddim yn mynd i gymryd unrhyw beth un ffordd na'r llall, ti'n gwybod, achos mae rhaid dall bod pobl yn, yn delio efo pethau mewn ffordd wahanol, mae'n rhai bobl yn gallu, rhai bobl ddim. Ond mae gyrru neges bach, mam, mi oedd gennau ffrindiau oedd yn mynd â fi allan am ginio, oedd hynny'n bwysig, cael rhyw fath o normaliti, ti'n gwybod? Wrth gwrs, ie. Malu awyr am rywbeth oedd yn ddrych ddim be o'n i'n mynd drwyddo fo, timod. Ond hefyd, o'n i angen y bobl yna, wrach oedd yn ffrindiau ac yn deulu, oedd yn ddim yn sôn am y peth. Ie.
A
i ddod â rhyw fath o deimlo bod 'y mywyd i yn cario 'mlaen a bod fi, timod, yn cael mwynhau 'yn hun a... Wrth gwrs, ie. Normalrwydd.
Ie, ie. A wedyn, yym, o ca'l pobol yn holi sut o petha'n mynd ag odd o hefyd yn roi rwbeth i fi neud. M-hm ie. Achos mae o'n gyfnod lle t'mod o'n i 'di gor'o' cymryd cyfnod i ffwr' o'n ngwaith yym mi nesh i weithio rywfaint dros y cyfnod ond fi odd yn benderfynol iawn eto hefo hynny. Ia ia. Yym a fi odd gwaith yn arbennig o dda yn 'yn ngadal i neud t'mod be' o'n i'n gallu 'de. Ia. Yym. ac oedd hynny'n bwysig. Yym, ond mi oedd cael y bobl 'na hefyd oedd yn dallt oedd 'di bod drwyddo fo yn bwysig i mi. Ie. Felly cael y bobl 'na oedd ddim, a rheini sydd wrach yn yn cynnal ni o ddydd i ddydd, ond hefyd cael y cyngor gan bobl eraill. Wrth gwrs, ie.
Yym, ma' pob-... Y cymuned yna o bobl o o bob ochr. Ia, t'mod, mae
Mi wyt ti a- m- dwi, o'n ni angan pobl. Ia. Yym, fysa 'na rei bobl 'w'rach isio cau hunan i ffwr', ond o'n ni angan pobl, ac o'n i angan help. Ia. Ac o'n i angan siarad, ac o'n i angan, t'mod, o'n i angan rhe- pobl o'n nghwmpas i yn... A nhw oedd yn 'y ngyrru fi ymlaen, a, a t'mod, dyna sut ddes i drwddi'n diwedd. Ia, 'dan ni 'di sôn bod Mae gen ti yn amlwg a mae gen Lowri yn y stori blant a dwi'n meddwl mae 'di bod yn yn amlwg iawn o'r sgwennu bod yym bod y sgwennwyr 'di cael cyngor i Lowri ddeud dwi eisiau bod yn hollol onest efo Mia yn enwedig sydd yn un o'r ddeg yn y stori. ynglŷn â beth sy'n mynd ymlaen. Ydy hwnna'n rhywbeth sy 'di dod gen gen gen ti a dy brofiad di? O'dd o'n un o'r cwestiyna reit ar y dechra gesh i oedd yym yy dwi'n meddwl o'dd o'dd o'n un o'r cwestiyna sut nesh i ddeutha y plant. Mi oedd y nyrsys yn arbennig yn yym yn t'mod yn Llandudno fuesh i ar y pryd 'lly ond ag hefo nhw wedyn yn Sbyty Gwynedd a mi nathon nhw roi cyngor o'n i 'di ca'l ymarfer hefo nhw be' o'n i'n mynd i ddeud wrth y plant. Nesh i sgwennu o lawr Yym, a wedyn nathon ni bigo amser, nesh i ddarllan lot ar y we, mi ydw i'n un am gwglo bob dim 'lly 'de, a fel deuthoch chi beidio, ond wedyn pe' 'dach chi angan help mae o ma'r we mor dda hefyd. Wrth gwrs efo petha sydd yn ddefnyddiol ia wrth gwrs ia. Yndi, a ma' hefyd ma' ma' tîm Canser y Fron yn yn yn tîm y Fron yn da iawn am roi cyngor lle i chwilio am wybodaeth. Ia. be sy yn le da a be sy ddim 'de. Ond do, nath y y cwestiwn 'na ddod o ran sud nes di ddeutha y plant a nes i egluro ac o'dd o o'n i di sgwennu o o'n i di ymarfer efo ngŵr yy o'n i di ymarfer o hefo'r nyrsys a wedyn mi ddoth yr amsar i ni i ni ddeud ac mi o'dd hwnna yn yn galad. Hmm. Yym o'dd o'n galad iawn deud wrthyn nhw. Yym. Oedd o'n ddydd Sul anodd iawn. Yym, ond mi bigon ni ddydd Sul achos o'n i eisiau amser adra hefo nhw yn ystod y dydd. Ac yy, oedd Gwern genna i yn bymtheg dwi'n meddwl ar y, ar y pryd, a Leusa'n ddeuddeg, a yym, oedd hi'n dawel iawn. a fo'n holi lot. Wedyn mae plant yn wahanol yn yeah. ymateb nhw. Um, ac yn amlwg oedd yn y gyfnod lle oedden ni'n upset ofnadwy a mm. ti'n meddwl, oedd o'n ddwrnod anodd. Ond, y fuan iawn ar un ni droi rownd ar, ar y diwrnod hwnnw a mynd, o reit, Gwern, um, mae gen ti rwbath efo bandeiniolen heddiw, felly be' tisio neud, tisio aros adra ia? A 'dyn, o na, o ddosh i'm 'di bandeiniolen. A dyna un peth efo phlant ydi ma' mae bywyd nhw'n cario mlaen. Wrth gwrs, ia. A mi nath hynny yn helpu fi a ma'n dal i'n helpu fi. Ia. Dwi'n gwbod y byddan nhw'n iawn. Ia. Os dyn nhw'n rhywbeth fel chdi, maen nhw'n... Maen nhw'n, yndyn, maen nhw yn. Maen nhw'n blant da, timod, yym, maen nhw'n edrych ar 'y nôl i, wedi edrych ar 'y nôl i, wedi rhedeg i'n ôl dŵr a panad a bob dim i mi, nôl blancad pan dwi'n oer, timod, maen nhw'n blant da, dwi'n lwcus iawn. Yym, a maen nhw hefyd 'di 'di ymdopi yn wyrthiol. M-hm. T'mod o' Gwern ar ei dy gau, a mi nath o neud yn grêt yn ei dy gau na- o'dd o- o'dd o'n deud o do'dd hyn ddim yn mynd i neud gw- dim gwahaniath, achos o'dd hwnna'n bryder mawr genna i... Ie. ...bo' fi ddim yn mynd i ga'l effaith arnyn nhw 'de. Ie wrth gwrs ie. Yym a t'mo' mi nath Louisa ga'l ryw gyfnod bach lle nath hi ffeindio petha'n heriol. Hmm. Ond Mae hi'n dawelach a mae'n anoddach weithiau na rhywun fel Gwern sydd yn holi ac yn, ia, timod, yn yn gofyn. Ond oedd o'n gofyn lot o gwestiynau heriol i mi, ti'n gwybod. Oedd o'n gofyn, be wyt ti'n mynd i wneud, wyt ti'n mynd i gael ailadeiladu'r fron, wyt ti'n mynd i gael prosthesis? O'n i fatha, prosthesis, sut ti'n gwybod am y pethau 'ma? Ond mae plant yn, dyna 'di'r peth efo'r we a ballu. Mae'n rhaid bod o wedi bod yn ymchwilio, ia, yn union. A yym...
Mae'n wneud yfed iawn, yn dydi? Yndi. Ond oedd genna i hefyd, wrth gwrs, oherwydd yn oedran i, angen deud fy rhieni fi. Wrth gwrs.
Yy ac os rhywbeth oedd hwnna'n galetach na deud y plant. Oedd hwnna'n heriol iawn. Oedd. Achos fi sydd wedi edrych ar ôl nhw. Ie. Yeah. Ie.
Yeah. Ond uh, maen nhw'n ffantastig. Dwi'n yn gwybod beth sy'n ei hebddyn nhw. Maen nhw wedi bod yn anhygoel. Ond O'n i'n gwybod bod o'n mynd i gael effaith fawr arnyn nhw. Ie, ti'n gwybod, yym, ond...
Ti'n poen- ti'n poeni am dy blentyn, dwyt? Yndw, o'n i- o'n i'n poeni am fy mhlant, o'n i'n poeni am fy rhieni, oedden nhw'n poeni amdana fi. Ie. Yy, ond fyswn i'm 'di gallu gwneud hyn hebddyn nhw. Ac, yym, t'mod, fuon nhw'n gry' iawn i mi. M-hm. Ac, yn dacsis mowr i'r plant ac yn yn drop tools a dod dod i redag i ni a yeah. t'mod ar y ddiwrnod y cimo yn enwedig o'n i'n ddibynnol iawn anyn nhw achos ti'n ti yn ward dalaw am gyfnod hir iawn. Ie. Yeah. Ie. Yeah. Um, wyt ti'n t'mod yn oh, mae'n ddiwrnod hir yn gallu bod wyt ti'n cyrraedd yn y bora, ti'n wyt ti'n cael cold cup os wyt ti'n cymryd hwnnw a mae hynny'n golygu bod ti yna'n hir a wedyn oeddwn i adre'n hwyr ac o'n i'n ddibynnol iawn ar gael yr gefnogaeth yna i rywun fod yma iddyn nhw, do'n i'm isio nhw'n dod adre i dŷ gwag a fi yn yr ysbyty 'lly. O mae'n lot o, mae'r mental load yn anferth. Yndi, mae o'n, yndi, yndi. Dwi'n meddwl bod fi 'di dal yn hyn yn, tibod, o'n i'n dal yn hyn yn on the edge os lici di t'od yn yn drw'r amsar 'lly achos o'n i ddim isio i ddim byd effeithio gormod ar neb ac o- o'n i'n trio dang- on' ma' siŵr bod o lot hefyd o fi'n isio dangos t'od rhoid y colur 'ma mlaen a isio... Ia yndi. ...isio dangos dwi'n iawn dwi'n iawn fel bo' nw'n teimlo'n iawn. Ia wrth gwrs. Yym. Ond hefo'r plant, t'mod, mi o' 'na lot o gwestiyna', ac o, mi o'n i'n sâl, t'mod, yn ystod yr wsos y cimo. Yym, ond o'dd... Nothon nhw ddod i ddallt yn syndod o sydyn be' o'dd y drefn, yym, t'mod, ac odden ni yn agored iawn efo nhw, hynny odden ni'n gallu bod. Wrth gwrs, ia, ia, i i lefel... Ia. Ia. Ia, t'mod, a Oedden nhw'n gofyn, deuda bo' fi'n wir efo apwyntiad, do, fyswn i'n dod adra ag yn aml 'sa nhw'n gofyn, ocê, isio ista rownd bwr', Gwern, 'lly, ia? Yy, so be' ti, be' sy, be' 'di, be' sy mlaen ŵan, be' 'di hyn? Ac o'dd o isio gwbod. Ia. A unwaith o'dd o'n gwbod, o'dd o'n well. Reit, ia. I fod yn onast, yr amsar gwaetha' oedd cyn deuthyn nhw. achos oedd yr wythnosau 'na rhwng diagnosis a gwybod be oedd yn digwydd yn iawn o ran be oedd be oedd mynd i ddigwydd i mi, ond wnaeth... i mi wnaeth o ddigwydd yn sydyn iawn, ti'n gwybod, wnes i fynd o gael y diagnosis i gael y lawdriniaeth o fewn yym yy wnes i gael yr canlyniadau ac wedyn o'n i'n cael o'n i'n cael y mastectomy o fewn wsos wedyn, so oedd o'n sydyn ofnadwy i mi. So doedd genna i'm lot o amser, felly wnes i... fynd drwy gyfnod o, oedden ni'n sibrwd o gwmpas y tŷ, trio ffeindio lle i fedru siarad am bethau, achos oedden ni ddim isio iddyn nhw wybod nes oedden ni yn gwybod yn iawn. Wrth gwrs, ie, ie. Ond mi oedd hwnna'n anodd, achos, tibod, o'n i'n ista mewn corneli yn ffonio Mam, a ddim isio i'r plant gyrraedd fyny grisiau, o, oedd o'n gyfnod heriol. A maen nhw'n blant bach, nag oeddan? Nag oeddan. Ac Unwaith nes i fedru deuthyn nhw, nath petha wella. Ia. Ac o'n i'n ffeindio bod deuth pobl a bo' fi'n cael cymryd dipyn bach o reolaeth hefyd, t'mod. Wrth gwrs. O'n i'n benderfynol ma' fi oedd yn mynd i ddeud wrth pawb, so esh i Ia, dy- y gymuned a dy ffrindia di a bob dim ma' siŵr 'de. Ia, nesh i gnocio ar bawb yn yn ffrindia fi sydd yn Llandwrog 'ma a nesh i neuthyn nhw, nesh i ffonio bob un o'n ffrindia coleg i, nesh i drio cymryd yr control 'na nôl ti'n gwbod rywfaint a mi nath munud nesh i ddechra deuth pobl, Yym a deuth 'y mhlant nath hynny helpu ac wedyn ca'l y lawdriniaeth a symud ymlaen ti'n gwbo wedyn nath hynny helpu lot. Ma'n swnio fatha bo' chdi bo' gen ti'r support system mwya anhygoel o dy gwmpas di. Oes oes dwi'n meddwl a t'o' dwi 'di clywed am bobl sy ddim hefo gymaint yym Ac dwi mor lwcus. Ie. T'mod? O'dd chwaer dad 'di ca'l canser efo ran antileri 'di ca'l yym o dros ugian mlynadd yn ôl. M-hm. Yym ac t'od ddim 'di gor'o' ca'l chemotherapi... Reit. ...ond wedi bod drwddi bryd hynny felly o'dd hynny hefyd t'mod yn rwbath so gennai o'n i'n gallu siarad efo antileri. Ia. Yym a mewn ffor rhyfadd ma' ma' mynd drw amser fel 'yn ma' 'di tynnu ni fel teulu nôl at 'i gilydd 'dan ni'n siarad lot efo'n gilydd mwy, t'mod ma' brawd dad a brawd mam wedi bod yn cysylltu lot efo fi yng nghefndryd Dei, fuon ni allan am ginio efo nhw, 'dan ni wedi gweld pobl, felly allan o beth drwg t'mod ma' 'na bethe da yn gallu dod t'mod. Hwnna'n un o'r petha o'n i'n mynd i ofyn i chdi, wt ti ti'n me'wl, ella bo hyn yn gwestiwn gwirion ond ydi'r profiad 'di newid chdi? Mae o'n newid chdi, mae o'n neu' chdi'n hynod o ddiolchgar o be' sgin ti. Ia. Yym ma'n neu' chdi werthfawrogi petha bach a 'di petha mowr ddim yn bwysig. Yym, wyt ti'n, t'od, wyt ti'n, wyt ti jyst ddim yn edrych ar betha yn yr un ffor? Dwi'n gwybod bod bywyd yn gallu dod i ben mewn chwinciad chwa'n nam. Ie. A dwi'n gwybod bod hyn yn... mae lot o bobl yn deud hynny pan maen nhw'n mynd drwy pethau yna, ond mae o yn wir. Mm. So wyt ti'n ail ystyried lot o bethau yn dy fywyd di, ac wyt ti hefyd, wrach ddim efo'r un amynedd, ac gen i cynt efo rei pethau, felly pan mae yeah. pobl yn cwyno, ti'n o, oh, am hyn llygarad, fatha anwyd, neu yeah. dwi'n eistedd am hyn, Ie wel, ma' 'na petha gwaeth does t'mod so mi wt ti medru mynd yn berson yn bach felly dwi 'di siarad efo lot o bobol sy'n teimlo 'run fath bo' gynnyn n'w jyst ddim y ymynedd o o grando ar bobol yn cwyno ti'n gwbo? Dydi o'n ofnadwy bo' chdi'n gor'o' mynd trw' rwbath fela i ga'l gwers mor... Yndi yndi.
Ond dwi dal i gwyno cofia. Na ddo fi isio cwyno does. Pawb yn licio gwyno rywfaint ond yym na t'mo' ma' mae yn newid chi ma' newid dy dy briorities di, wyt ti wyt ti'n edrych ar bethau'n wahanol ac wyt ti'n blaenoriaethu pethau sy'n bwysig i chdi. Ia. Yym a hefyd fatha t'mod neud fi edrych ar 'yn iechyd i'n gyffredinol. M-hm. Yym o'n i'n athrawes ac o'n i newydd symud i swydd newydd hefo Esgobaeth Bangor Yym, ac, o, o'n i'n flin bo' fi ddim yn ca'l gneud y swydd newydd 'ma o'n i 'di edrych ymlaen i neud am gyfnod. Ond dwi hefyd yn ddiolchgar iawn bo' fi yn y swydd ia- yy yma, mae 'di dod â lot o les i mi, y pobol dwi'n gweithio hefo nhw, yym, y sefyllfa, y lle dwi'n gweithio yno fo, ti'n gwbod, ma'r ffor ma' nhw 'di bod efo fi 'di bod yn arbennig hefyd, ac, t'mo', mae mae o 'di'n helpu fi i i weld bod, mae ngwaith i yn bwysig iawn i fi hefyd 'de, ac oedd... Ie. ...oedd dal i weithio yn bwysig i mi, a dal i allu gwneud hynny, a dwi 'di gallu dod yn ôl iddo fo, am dwi'n llawn egni... Grêt. ...yym, ac isio, t'mod, isio neud y gorau o bob un dim dwi'n neud, mae'n wir yn bwysig i mi. Ie, ond mae'n rhan, mae'n rhan, pwysig iawn o b- o pwy ydi rywun, be' ma' nw'n neud ydi ai gwaith nw. Yndi. Yndi. A t'mod o ran iechyd ma' petha fel mynd am dro'n bwysig iawn. Ma' mynd i'r gym 'di dod yn bwysig iawn i mi. Odd o ddim yn rwbath o'n i'n neud cynt t'mod ond dwi'n trio ngorau i fynd yn rheolaidd i'r gym rŵan. Rhedeg rywfaint t'mod dwi me'wl cadw dy ymarfer corff i fyny'n bwysig os wt ti t'mod isio lleihau dy siawns o yym reoccurrence. Ia. Ag yym bita hefyd t'mod ma' be' dwi'n bita 'di newid. O'n i'n ddynas peidio bita brecwast cynt. O'n i'n athrawes brysur ag o'n i'n peidio bita brecwast wrach peidio bita ceiniog ddim yn edrych ar ôl fi'n hun. Ia. Ddim yn yfed digon o ddŵr. 'Lly ma' petha bach fela 'di newid dwi 'di edrych ar sut dwi'n byw y mywyd yeah. a tmod, mae bita brecwast yn bwysig a dwi'n trio gwneud hynny rwan a dwi'n yfed lot mwy o ddŵr a dwi'n dwi trio edrych ar ôl fi'n hun. Mm -hmm. um, yn bach mwy. A hefyd, weithiau dweud na, mae hynna'n anodd i fi. Dwi'n berson ia iawn neu wneud yeah. bob dim, ond mae o wedi dysgu fi wrach weithiau bod rhaid i rywun slofi lawr a dweud na. A fod bod yn hunanol ddim necessarily yn beth drwg. Nadi. Rhoi dy hun gynta. Ia. O'dd raid i fi yn ystod y cyfnod yma, wedyn mae o'n rhyw fath o rhoi chdi mewn rhyw fath o, t'od, rhyw rhyw le lle ti'n gorfod gneud hynny. A wedyn ar ei ddiwedd o, ma' bywyd yn wahanol iawn, ti'n gwbo? Ma', Mae ffordd ydw i'n wahanol iawn. Yn gorfforol, yn feddyliol, t'mo' mae o'n her fowr, ma' ma' ma' t'mo' ma' byw bywyd ar ôl canser y fron yn her achos... Hmm. ...dwi 'di ca'l 'yn ngorfodi i fynd drwy'r menopos... M-hm ie. ...dwi 'di gor'o' t'o' dod bang i fewn i hwnnw a'r herie sy'n dod efo hwnnw yym ma' 'nghwsg i'n wael yym a dwi t'o' dwi yn brwydro bob dydd efo petha felly ond... Ie. ...o dwi'n deutho fy hun yn y bore 'o 'na fo. Jiwcs, ma' raid fi symud ymlaen, cario ymlaen, dal i fynd, dwi roid dillad lliwgar ymlaen tri o ngora a gwên ar 'y ngwynab a llond tun o fake up a dal i fynd yn ymlaen ti'mod achos dyna'r unig beth allan i neud. Ia, wel ti'n ysbrydoliaeth Nia. Ti wir yn. O dwi'm yn dwi'm yn teimlo bo fi'n hynny dwi jyst yn meddwl pan 'dach chi'n mynd drw' rwbath ti jyst yn gor'o' gneud y gore elli di. Wrth gwrs ia. Ti'n gwbo a dwi jyst Dwi jyst yn edrych ar bethau wahanol ŵan a dwi'n dwi'n trio neud y gorau i fi. Ie. A a t'od ma' deud dwi yn bwysig. M-hm. Yn yn iawn. Ia yndi ia wrth gwrs. Hmm. Ia. O swn i'n licio diolch i chdi hefyd am fod mor barod i rannu dy brofiad di. Bo' fi'n gyrru emails efo chdi a llwyth o gwestiyna yn gofyn sut ma' recovery a sut ti'n symud a felly. Ia. Ia diolch o galon am bod mor agored Yym, jyst jyst yn rhannu dy brofiad di, dwi'n dwi'n gwybod bod o'n rhywbeth mor bersonol, yym, bod rhywun yn gofyn y cwestiynau personol 'ma i chdi, felly diolch o galon i chdi. O, diolch, a dwi'n falch iawn mod chdi sy'n portreadu'r stori, achos ti'n un o'n ffefrynnau i.